Ê barbaş temaşevanên hêja em ê îro dîsa were bên digel xelekeke nû di derbarê ziman de. Em ê em bi navê Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd em ê were bên di xelekeke nû di derbarê zimanê kurdî û digel mamosta me hêja û mijara wê girîng

Xeleka me ya îro bêgoman li ser dîsa di mijareka ziman de ye. Vê carî dîsa veqetan dikin yan jî zêder. Celadet navê wa daniya veqetan dik û niha hin ji nivîskar re dibêjin zêder baştir e. Ez ji wê peyvêl mom her du ji bo tê bigihin. Ev zêderê niha du cor hene. Yek ji bo xwemalî ye. Ev û ya dî ji bo li pêş ya rengdêran tê. pêşiya rindêran tê, ango cihê cihê nava, cihê navê ku berê hatiye gotin digirê. Li ser vê mijarê jî bi rastî newakevî heye. Lê ez li gora ku Celadet gotiye û nivîsandiye, bi rastî ez dîtina Celadet dipejirênim. Ji ber ku dema celadet ev e, e, rêzman ji devê civakê girtiye weke ku civat li nav e, baş ke rihaya û li gora ku civakê e, axiftinên xwe gotina ewî e, ji devê wa girtiye û daniye ser kaxezê. Wê celadet Ya pêşî jî weke me got veqetandekên xwemalî ew bi xwe di di di bi di awaya tên. Yek jê xwemaliya û yek jê bi pronavê girêkî re tê. Pronavê girêkî celade nav lê kiriya ew jî çi ye ko bi ko re tê yanî mero dibêjê ya ku hat bo mînak ya ku hat xweha min bû ya ku hat ev ya pê goman ew e, ev veqetandegê ha sisêna ya û e, yê on yên yanî ya ji bo mêya û yê ji bo nêra û yên ji bo her duwaya gelejmar. Wê ca eva ha me got ew jî di awan a, bi di renga tê. Yek jê bi pronavê girêkî re tê ku ew jî ko ya merov dibêje yek dipirsê ew kî bû bo mînak dibêje ya ku hat xweha min bû yê ku çû birayê min bû yanî e, ya ku hat ji bo jinê ya û yê ku hat yan yê ku çû birayê min e ev ji bo nêrînî ye. Coreyê dî yan wek em bêjin awayê dî ew wêca ji bo xemalî ye. Arzî Reşîd Kurd gotiye arizî, Celadet gotiye komalî. Yanî weke bi erebî dibêjin milkiyet e. Yanî ev pirtûk ya min e. Ewa dî ya berzo ye. û ji bo hemû cênavan ya min ya te ya wî ya me ya we ev hemû pê re tê gotin yanî ez karim bêjim ev lêptop ya min e an jî ew pirtûk ya filan e yanî ya tê nivîsandin û dema kom bê gele ji me yer bê em ê bêjin ev pirtûkê niha yên Diham Ebdilfetah in bo mînak ev pirtûkê niha yên yên Diham Ebdilfetah in yanî yên ya yê û yên ev her sêk ji bo xwemarî ne yanî ya min e ya te ye ya wî ye ya filan e nava mero bêje ya kê ye yanî mero dikarê mihom yê ye wê ca ya dîtir ku em bêjin pronavên yan jî cênavên veqetandekên cênavî ango li cihê cihê nav digrê. Yanî ez dibêjim pirtûka pirtûka min a rê zimanî. An jî ez ê bêjim qelema şîn qelema te a şîn. Celade dibêjê evê ha tim ev cênavên ha bersiva pirsekêna. Yanî dema yek dipirsê te kîjan pirtûk divê Ez ê bêjim pirtûka rêzmanî. An jî bêje te kîjan pênûs divê ez ê bêjim pênûsa şîn. Ev şîn reng dêr e pênûsa şîn. Dema ez dibêjim pênûsa şîn paşê ne pênûsa te kîjan pênûs divê ez nabêjim pênûsa şîn ez ê bêjim a şîn a şîn ev eyaha cihê pênûsê digirê ew pênema em dibêjin pênûsa min mesele pênû ev a tê li pêşiya rengdêrê disekinî bi cihê yanî bi tişt gîvin nayê girêdan em dibêjin a şîn yan ew gul a sor lê li vir pirsgirêka me û newekevî li vir e yanî hin ji nivîskara bihtirê nivîskar e. Hema ez karim bêjim hemû her dua tevlî hev dikin. Her dua tevlî hev dikin. Yanî wê bêjin mînakina ji wir bixwênim. Ev pirtûk ne te tu kîjan e, e, kumî dixwazî Ez ê reş dixwazim. Ango kumê reş. Ev kumê reş ew ê ya kumê ê em dibin ê ê bi şûn wê de em li ber rengidêrê dideynin em dibêjin ê reş yan ê spî te kîjan kom divê em dibêjin ê spî ê spî ev êya hanê nivîskar her dua carna ê dibêjin ê spî û carna dibêjin yê spî. Berzo bi xwe jî Berzo Mehmûd di mînakê wî li cem me hene, dibêje kurê derwêş yê dirêj, dirêj reng dêr e, kurê derwêş yê dirêj û hevoka bin re dibêje kurê derwêş ê dirêj. Berzo dibêje ev her du çêdibin. Em dikarin bêjin kurê filan ê dirêj û em dikarin bêjin yê dirêj. Lê celadet berûva jî vê dibêjê. Celadet dibêjê ji bo xwemalî ez ê bêjim ev xanî ê yê min e, yê min e. Lê dema ez bêjim kumê reş ez ê bêjim ê min e. êreş ez ê bêjim êreş yanî ji bo cênavî ji bo dema ku li pêş ya rengdêrekî hat mesela reş şîn hemû renga digirê û nexweşiyê digirê mesela kurê filan ê nexweş em ê bêjin ê nexweş neyê nexweş Ev li gora celadet vê tiştê dibêje û di baweriya min de jî dîtina celadet a herî rast e. Zay ji ber ku yanî ev di mijarê ber û va jî hev in. Di mijarê ber û va jî hev in. Yanî yek xwemalî ye û ya dî li pêş ya rengdêrê tê. Yanî divê ne weke hev bin. Divê neweke hev bin yek jê a reş ê şîn ên kesk yanî divê ev her sê bin ê a ên ê a ên ev ji dema ku li pêş ya rengidêrekê hatin divê wilo bê lê nivîskarê me niha carna ê dinivîsin û carna yê dinivîsin, carna a dinivîsin, carna e, ya dinivîsin. Eva henê jî e, e, e, şaşiya. Ez ê hinek ji mînakê e, celadet. Celadet mînarkek aniya dibêjê kurê haco ê mezin. Kurê haco ê mezin Paşê dibêjê dema ez dibêjim kurê heco ê mezin bi wateya ku kur mezin e. Kur mezin e. Ê mezin kî ye? Kur mezin e. Lê dema ez bêjim kurê heco ê mezin li vir mezinahî ji bo heco ye. Yani divê em va tişta tevlî hev nekin. Ê ji ber ku du haco hene. Hacok jê bapîrê waye ev ê mezin e lê gelek ji zaroyên haco yanî neviyên wî jî kirine haco. Hacokî dî rakirine. Lê dema em bêjin kurê haco ê mezin bi wateya ku em behsa kurekî haco dikin ew kur jî di nav birên xwe de ê mezin e. Lê dema me mezinayî da haco ku ev ne hacok jineviyê û yev hacoyê papîr e, em ê bêjin kurê hacoyê mezin. Kurê hacoyê mezin. Dengê te nayê Yusra.

Axa welat. Axa welat. A mezi. Axa te yan axa welat. A çak. A baş. Bixwîna xwe. Bixwîna xwe. E, e, e, bi xwîna xwe av dayî xwîna xwe av Eş bîra min çima av bi xwîna xwe av da zanî yanî li vir divê em tim meyzênin wexta dibêjê axa welat an jî Axa jekî re dibêje axa te. Açak. Mêzî. A çak. Aya neya çaka. A çak bi xwîna xwe a e, pak av da. Xwîna xwe a pak av da. Yani tim aya eger em dibînin peyva pêşî dawiya wê eger dengdêr bê an jî dengdar bê lê dema kete pêşiya rengdêrê divê ji ber ku dema em bêjin axa çak axa çak û xwîna pak vê di ew pak rengdêra û çak jî rengdêra wê celpêşiya wa atê ne ne yatê yanî bi vî rengî divê em va her dua ji hev derxin lê yekî weke berzo dibêjê na her du çêdibin Lê ez bi xwe dibêjim her du çê nabin. Celadet dema ku ev peyv û ev hevok û riste ji nav civakê standine wergirtine ji devê xelkê ewî a rast nivîsandiya û ji hev cuda kirine. Ev aha xwemalî ye lê ew adî cihê nav e. Cihê cihekî nav digire û divê tim li pêş ya rengdêrê werî. Û ew a weka em bêjin e, e, pênûsa şîn. Pênûsa şîn. Yan gula sor. Gula sor. Ev eya peywendî ku ev gul sor a. A. Yanî te kîjan gul divê min a sor divê. Min a sor divê. Wê ca em gulê nabêjin lê ew aya bi gulê ve ku me gotiye gula sor ji wê hatiye a. Ketiye pêşiya peyva sor ji ber ku sor rengdêr e û hemû reng dibine rengdêr ji tişta re. Ez xwazim mînak nîdî bênim da bêhtir me got ya bi hemû cênavan re didê. Yanî ya min, ya te, ya xwe, ya wî, yê min, ji bo nêr, yê te, yê xwe, ê, yê wî, yê wê. Ev hemû yê tên soxta. Xwemalîya divê yê û ya û yên dema ku geleşmar bê kombê vê em bêjin yên yên me yên min ê lê dema nêr bê ez ê bêjim yê min û dema e, e, mê bê ez ê bêjim a min a min ev aha xwemaliya û me got bersiva pirsekî ye bersiva pirsekî ye dema dibêjiyek dipirsê te kîjan pirtûk divê ez ê bêjim a xwe min a xwe divê

ên şîn. Ên şîn. Em nabê çavê çavê vê keçikê şîn in. Em nabêjin. Em dê ên dê nekin. Lê bes wexta ku e, e, pirs hat ya em ê bêjin çavên wê çavên wê ên şîn. Zanî. Ev şîna ha Ew wexta me got çavên yanî ên ev li vê dê Her du çavin. para her du çavin. Her du çavin. Ez ku me çav hiland em ê bêjin ên şîn li pêşiya gele e, rengdêrê em ê bêjin Ên şîn zanî. Rica ez nizanim yani e, mesela ne wek hevî bûye ewe kişmere. Yani xwîna me de ye. Em di hemû tiştî de dixwazin ne weke hev binivîsin. Em dixwazin ne weke hev binivîsin. Yani Celadet hat û ev tişt devê xelkê girtin û nivîsî. Dema em neweke wî bin divê em dîtina xwe binivîsin ji xelkê re. Em dîtina xwe binivîsin çima ez weke wî nanivîsim. Zanî. Lê em nebêjin jî û yek dibêjê çavên filan

Guliyên dema ez bêjim guliyên Yusra dirêj in. Ne wilo. Dema ez navê te nebêjim ez ê bêjim guliyên wê ên dirêj. Ên dirêj. Zanî. Dema ez pêşî bikim xwemalîş te re ez ê bêjim guliyên Yusra dirêj in. Lê dema ez bêjim guliyên wê ên dirêj, ên dirêj li vê dirê divê ên bên nivîsandin. Yanî bi vî rengî li pêş ya reng dêrê, reng dêr. Dema em bêjin bejna filan kurt e, bejna kurt. Em ê peyva bejna kurd bêjin. Lê bêjin bejna kê kurd e ez ê bêjim bejna filan kurd e. Lê dema ez navê hilênim ez ê bêjim yani ez bejnê hilênim ez bejnê hilênim ez ê bêjim yani ji bedêla bejna kurd ez ê bêjim a kurd. A kurd.

Lava Bêdema te nav lan ku em bêjin lava ew a ew a dibê a bejin ji dibê a bejin. Lê mixabin hemî tevlî hebin yanî carna ê ya carna ya yê ya carna a ya ji bo meyînî ji bo Li gor rateya li gor rateya hevokê wê bên dîsandin Yani- ez yani ev ezben li pêşa rengî dêrê be yan jî xwemalî be weke hev dinivîse. Carekê ev û carekê ev eva henê di di rêzimana ziman de çênabê. Divê em her yekê li gora wateya wê

Herê bejin emê bejinê me zin ji ber ku bejna ew aya aya bejin mê ye. Yani eşê te bi zilam nîne tê bêjê bejna ziraf bejna ziraf. Lê bejna wî a ziraf. Bejna wî a ziraf. yani madem zirav kete pêşiyê de ew aya bejna wî ew a tê dikevê pêşiya rengdêrê dema ku em bejnê hilînin em behsa bejnê nekin em ê bêjin a dirêj a kurd a spehî yani ev tiştiya hemû cik rengdêrin Wêca ez dixwazim tiştekî bêjim ez spasiyekê ji mirovekî re rêkim ew jî Evdal Nitildariya. Ev camêrê henê deh xelekê berî niha ji min re yani pêşkêşkirina wê û e, musîqa û ew neşîda e, welat e, neşîda ay reqîb jî hemû jê hilandin me xwest ku tenê ziman xelk lê guhdarî bike da bi geşbûn yekser heme her ne ser ziman ew ji bira hemû cik taqij kirin deh xelek çêkirin û me ew ê li ser programekî çêkirin ji min re û rêkirin paşê me kirine YouTube de. Yanî her kesê vekê bi navê Keça Kurd û rêzmana zimanê Kurdî ew xelek hazir in di YouTube de dikarê Mifacê wero kirê. Lê guhdarî bikê. Li gor dîtina wî bê, ne li gor dîtina wî bê lê ê ku xwe yê ziman bikevê û bixwazê ziman baş tê bigihê yanî dikarê va deh xeleka YouTube de li ser navê keça Kurd bi zimana zimanê Kurdî karê jê sûd wergirê.

Min ê çi bigota, min got ez ê niha bisekinim. Di va xeleka de ez hinekî niha nerehetim û mijarek jî di nav distê min de heye. Berî wê min spasiya wî camêrî kir ku ji min re ev deh xelek ez gelekî gelekî spasiya wî dikim. ev deh xelekê ha ketin YouTubeê de yanî mirov dikarê jê mifa wergirê sûd wergirê li ser Facebookê li YouTubeê de dikarê ji xwe re derxê û kitêb jî kitêbê min jî hene û heta li kitêbê jî bixwînê dikarê bêhtir ferehtir va tişta bizanî Ez ê lêborînê jî ji yekî tîya nivîskara bixwazim û ji guhdaran jî ku ez niha ez ê bisekinim. Bi rastî ez hinkî nerhetim. Ez hingî ketim û kaba min na gelkî baş e. Tê carna tê şê û mijareke min jî heye ez dinivîsim. Wê ca ez niha ez ê bisekinim. eger tiştî me mijareke dî min hêviya tunduristîkê baş dikin û em ê li hêviya te bin em bêjin dirêj nabê dûrbûna te ji me ji ber weke meşter ber yên derbas bin meşter got çavê me wê bendî te bin hûn sax bin got tu zû nevegerin ez kêmayî nakim eger ez ne nexweş bim û ew mijara di nav distê min de jî ez bi dawî bikim Ji we ez dixwazim dema ez mijarekê dinivîsim ez tiştkî dî ve ne girêdayî be. Wê ca ji ber wilo niha ez hêvî dikim yanî mijarekê dî ez amade bikim ji bo we jî lê ne niha. Wê ca ez ê heta vê dê em ê îro bes bikin. û ez spasiya we jî dikim vê van xelekê ku we spartine me ez hêvî dikim ku mifadar bin sûdmend bin wê tir ez hêvî dixwazim Em kêf xweş bûn, em kêf xweş bûn bi va xeleqa, em kêf xweş bûn bi va zanyariyên te. Em ê li pirsa jî vegerin çend pirs hene tu bersiva wan bide. Temaşa vana şandine. Belê bavê Zozanê silav û rêzê me jê. Em hêvîn ku li me hîn guhdar bin ku amade bin. Dibêje silav silav min silav min wisa goman dikir A sivikbûn sivikbûn jî ya hatiye demekê nerast nerast e. Dê meke nerast e bibûre dê meke nerast e. Sila min wisa wisa guman dikir a sivikbûn e sivikbûn jî ya hatiye dibêje dê meke nerast e bile. Ev ne ji şirikbûnê ye û ne ji giranbûnê ye. Dema em ya dibêjin yan jî a dibêjin, e, weke Celadet gotiye ya, yê, yên ev bi e, e, xwemalî rê dayîne yanî e, milk in. Weke milkê min e. Ev erd e, ê min e, ev erdê min e. Ez ê bêjim taliyê ya yê min e. Ev yê dibê milk yê min e. Ew erd yê min e. Zanî. Yan jî ev pirtûk yên min in. E, Yên min in. Ew pirtûk ya Berzo ye. Ew pirtûk ya De- e, Diham Abdulfettah e. Ev ya ya bêguman ji bo tişta mê ye û tişta nêr yê ye em bêjin ev xanî yê min e yê min e ev xanî yê min e ev yê ji bo ku nêr e û ev yê di zimanê me de tim tê gotin ev ev tiştiya kê ye tê bêjê ya filan e ya filan e ya milkê wî ye ya wî ye û a a ê ên ev her sê li pêşiya rengdêr tên, peyva rengdêr. Lê ew tîp bi xwe jî berê dema pirsek hatiye kirin, pirsek dihatiye kirin ev ev qedeh ya kê ya dijim ya min e yan jî ev gula sor tê bêjê a sor yanî di navê gulê nabêjê lê ew aya li cem dawiya peyva gulê tê bêjê gula gula ev a ji bo mêya a gul mêya Awêce ev a diçê li pêşiya rengê wê. A sor. Te kîjan gul divê? A sor. Yanî ev a û ê evê ha ne ji bo sivikbûnê yan giranbûnê ne. Tenê ji bo e, li pêşiya rengdêran hatiye û

Dibêjin a spî û li vir jî dîse dibêje ez hevala me fedwa belê dibêje ê ji bo nêre ê ji bo nêre û a ji bo mê ye. Gelo rast e? A a a belê a ji bo mê ye weka bêje keça spehî.

Emîne Emer e. Emîne Emer serekîka Kurd. Qeca. Belê, di nav diçka keça Kurd belê. Bavê Zozanê sipas keça Kurd ser şirovekirinê heta xuyanîkirin xuyanîkirinê silavorêz îsra silavorêz ji bo te jî mamoste Bavê Zozanê gelek spa. Benê em bên pirsin dijî hebin. Li vir dîsê mamiste Hemîd Osê bêje keçên çavşîn ciwan in. Bi rastî ez ê bînim li ser ekranê belê bibûre fedwa hevalna fedwa jî li ser

Kişe selamet çar dixwazin ya tu namaşta dikin. Berê selam hene ez bêjim mamoste ez lê borîne ji hemû wa dixwazim zênha bisekinim belê kerem ka. Em kêfxweş in ku tu bimînî, tu berdewam bikî lê tunduristiya te bi rastî ew a ku gelekî ji me re em bêjin giring e. Tunduristiya te baş bibe û bimînî dîsa tu vegerî dilekî xweş û em hev re bikarbin dîsa vê mijara giring û mijara zengîn di derbarê ziman de

Ez ev azim vêj hev derxin. Vêj hev derxin. Yani ên tim li pêş ya şîn, sor, spehî tim ê a ên ên. Yani ne yê ya ya ya û yên evê ha nayên. Ev ji bo milkiyete, ji bo xwemalî ye. Ev Ev laptop ya min e. Ez yê ez ê ya binivîsim. Lê dema ku e, e, tiştekî spehî ez ê bêjim a spehî ya min e. Ev rengê spehî ez ê bêjim ê spehî. Yani reng dema çû ez ê bi te bêjê hezê kîjan reng spehî ye ez ê bêjim ê şîn.

Min got xwe ez spasiya hemû çika dikim ê ku guhdarî li min kirin û ez hêvî dikim dîsa di YouTube de guhdarî bikin û ji xwe re tiştna bêhtir mifacê wergirin û ez carekî dî dibêjim ez lêbûrînê ji yekî tiya nivîskara dixwazim û ji we hemiyan Ez niha ez ê bisekim bi rastî ez biçekî nerehet im û careke min jî heye ez nibêsim û hûn bimênin di xêr û xweşiyê de heta carekî dî demeke dî em ê Em jî kî xweş bûn em kî xweş bûn bi berdewamiya te û hêviya tunduristiyekî baş te bikin û em ê hêviya te bên gul tivegere belê Temaşevanên hêja em bi navê Yekîtiya Giştî yan Bîskar û Rojnamevanên Kurd îro ambora bûn digel mamosta me yê hêja bi nav û deng Mamosta Keça Kurd rûpelê wê li ser Fêsbûkê bi navê Emîna Omer e. Hûn karin hûn karin bişopînin rûpela wê wek got jî li ser Youtubê jî ev xelek tev bi hev hatine girêdan li ser Youtubê bi navê Keça Kurd hatî belavkirin.